Adɔfoɔ sweet ɔheman ni ae. Ɛnɛ yɛbɛyɛ gyeene forɔeɛ. Gyeene paa ne mako forɔeɛ anyɛ asɛm ketewa kyerɛ sɛ yɛmfa tomato paste anaasɛ tomato puree biara ɛnwom. Mehyɛ aseɛ no ɛnneɛ mede me chicken drums ɛna metwitwa ebi mu nketewa ebi mu nso akɛse akyɛ sɛ ɛno na mebɛ starte ɛsizin ho kama. Ɛnneɛ hɛ wohwɛ akyɛ sɛ me transfer guu me bowl mu anaasɛ me silver mu no ɛna ɛnneɛ mehwie me gyeene ne kakaduro ne garlic a yɛayam. Blended ginger, onion and garlic na kyerɛ sɛ mede gu mu na ha nso no mede me chicken seasoning ne nkyene kakra gu mu. Mede kɔsi gya so season no kama. Wei nso yɛ me main vegetables a mede bɛyɛ stew ɛne ntos, gyeene, eh, garlic ɛna moko habanero pepper an mewie ne nyinaa meyɛ m'adwene sɛ daabi mepɛ sɛ mefrɔeɛ no ɛsesa ɛnya different taste koraa nti medi kan de ahyɛ air fryer mu an metoto ho kakra mpɛn pii woyɛ frɛɛ na sɛ wompɛ sɛ frɛɛ no mu bɛkeka anaasɛ ntoos no bɛkeka na wobɛnya sweet taste bi akyɛ sɛ saa restaurant style no bi paa wɔ frɛ mu deɛ na wadi kan atoto nneɛma anaasɛ vegetables anaa wadi kan anoa mu kakra ɛnna mebu m'ani sɛ prɛ na ɛsɛ me nam no nso ɛgu so a abɛn kama. Ae, ɛnɛ frɔeɛ a yɛbɛyɛ yi, yɛnkye akokɔ nam no, yɛbɛyɛ no saa. Enti meyii me kyɛ sɛ mewieɛ no, na ɛsɛ neɛ me air fryer nneɛma a mede hyɛɛ mu nyinaa nso ho atoto kama. Yɛbɛblende na yɛastate deɛ ayɛ frɔeɛ ara ne sa. Afei ha yi mede eh, spring onion egu mu ɛno paa na yɛ ɛne yɛ main eh, vegetables akyɛ sɛ ɛbɛma frɔeɛ ayɛ hwehwehwam. Enti ɛnna mede vegetables a which is spring onion bebree ɛka blender nneɛma a yɛde bɛ blend yi ho a, kyerɛ sɛ ɛno paa na ɛboa ɛma yɛ gyeene stew ɛdi mu paa. Yɛablende awie yi, afei yɛde oil agu yɛn saucepan mu. Yɛrebɛkye yɛ frɔeɛ a na kyerɛ sɛ yɛahyɛ aseɛ ara ne sa. Ɛne sɛ mɛhwie me vegetables yi a machɔpe yi nyinaa kama an. Wei mamblende, mechɔpeeɛ, metwitwaeɛ. Ɛna kyerɛ sɛ frɔeɛ yi ara ahyɛ aseɛ ara na kyerɛ sɛ ɛgu so a ɛretwa gu yi. An, frɔeɛ wei ɛnyɛ asɛm ketewa. Mese wo try bi hwɛ a wobɛka sɛ ah sɛ ɔhemaa kaeɛ. Mɛsrɛ wo sɛ ɛnnɛ ne Thursday a woaba me channel yi so a, wohwɛ wie a mesrɛ wo ayɛ a mɛnkɔ. Subscribe na share nso fa bi ma w'abusuafoɔ ne wo nnamfofoɔ nyinaa. Ɛha mede season biara a mepɛ anaasɛ wo nso wowɔ season bi a ɛyɛ ɔdɔ a na ɛsɛ wode bi agu me mede all purpose ne cube kakraa ɛto mu. Ɛsan sɛ gyeene ɛdɔɔso wɔ frɛ mu nti yɛnhyɛ da mfa nneɛma dɔkɔdɔkɔ biara ngu because ɛno ankasa ɛyɛ dɛ dada. Afei yɛhwie yɛn nam a yɛ season ho nyinaa kama ɛgu frɛ mu akyɛ sɛ ɛnɛ deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa. Ae. Mpɛn bebree no sɛ woyɛ frɛ na sɛ wopɛ sɛ wonya different taste koraa kyɛ sɛ wokɔ restaurant ne party saa wobɛhu sɛ wɔn frɛ yɛ hwam ayɛ anaa ɔde bata anaasɛ margarine kakra atom sɛ dɛ mede atom yɛ ɛne nwanwa ne nnɔɔso koraa na ɛma ne different taste bi abɛka sɛ a ɛnɛ dɛ mefrɛ yɛ ayɛ different Ɛha nso bay leaf na ɛsɛ mede ato mu. afei frɔyɛ no ɛyɛ abɛn no mede akokɔ mmɛsa anaasɛ basil leaf nso kakra gu mu Ɛno nso boa ma akokɔ adeɛ biara anaasɛ akokɔ nkwan anaasɛ akokɔ forɔeɛ yɛ hwam paa. Ae basil leaf nso deɛ, ɛyɛ ma yɛ system, ɛyɛ ma yɛ nipadua. Enti woyɛ forɔeɛ na sɛ wowɔ bi nko ara na sɛ wopɛ nko ara deɛ a, wotumi to de bi tom.

Yɛfrɛ yɛ no abeaa ne sa ɛna ani ayɛ akɔnɔ akɔnɔ akɔnɔ akɔnɔ yi sɛdeɛ medi kan kaeɛ no mesrɛ wo a ɛnnɛ yɛ da baako a kyerɛ sɛ woabɛka me ho a ɛyɛ a memfiri ha nkɔ sɛ wobɛsrɛ wo sɛ wobɛmmɔ mmɔden a na ɛyɛ sɛ Watumi a subscribe abɛka abusua ho na wahyɛ me video yi nso ama wo namfofoɔ ne abusua no nyinaa yɛ mo abɛn ɛmo na ayɛ akɔnɔ akɔnɔ akɔnɔ akɔnɔ yi ayɛ ano ano abi adi a kyɛ sɛ ɛnɛ deɛ yɛbɛsɛ bo yɛ ho ankasa na yɛ mmɛdi ɛmo yi ne frɔyɛ yi saa yɛde bɛdi kɔkɔ a yɛakye a kyɛ sɛ ɛnɛ mɛ kɔkɔ a yɛakye nso no